nĩkĩ kĩũru mbogo rũragari no rĩtitĩte ngĩgũthagũtha mũrango rahingũra ũragũthagũthĩra mbũi nĩ mũrango na ndahingũra nini kaka kuigura kaka kuigura nini nini nogete nini nogete nini nogora gutangi bogo na no ndakwirite githe dia ukanitie kuhikia giko giki kia mutumia ukioya murogi na kuu bara ukirehe nyumba atuike mutumia eh aregetwo na ndu cio othe we niwe wonire ungimuiga gwaku gwĩka theru ni gwĩka atĩrĩ rĩothe rĩtĩkĩte ni mũingate mũingatanie ingatania gĩko gĩkĩ mũingate ũhikie mũtumia ũngĩ ndikaba ona mwĩrĩtu ũrĩa mwendagĩria njohi kana ona kĩrĩa mwathoma nakĩo kĩana gũkũ ngurumo Selina Selina Selina gafadhali Selina Selina ndakorwo na ma stress Selina nũ mũndũ ũikarĩte ũguo na ndaciaraga ũyũ nĩ nĩ wa thaa cigana nĩguo ngwendaga gũkwĩra mbogo mũtumia ũyũ tũire ohete irio gũkũ Arĩaga gũkũ ta mũthũa kũrĩa ahehetwo hehetwo. Ndagaciara. Gwaku gũtikarĩra mwana. Rora nguo, ũrĩa wagũire gĩko. Wĩra waku nĩ gũthiĩ kambĩ, kũnyua, kũnyua, kũnyua, na hĩndĩ ĩyo wĩna mũtumia ũmwe ũtangĩmũingata. Sasa so that ni men- menstrual period rito icio nirire kuthubura nirinogetini nirikwenda niri mathina mari

Ngĩikara ndĩ wika. Bro, reke ngwĩre ũũ, gĩko gĩkĩ gĩtigũikara gũkũ. Niĩ ndigũtũra nyonaga ũkĩrara ta mwana gũkũ. Ũcio mũrogi nĩ either athiĩ kana athiĩ no we ndũrauma gũkũ. Na tũgucarĩria mũndũ ũrĩa endaga kũinũka kira hĩndĩ. Waigua, ndegũikara gũkũ. Na waremwo nĩ kũmũingata-rĩ, ngũmũingata. Niĩ ngũmũhata ũguo na kĩhato. Gũkũ ndegũikara.

Ĩĩ wahana. Kai ũhoro waku? Mwega biũ. Kai na nĩguo thakarĩte. Thank you. Ũhoro? Mwega biũ na Ũrĩire kũ? Biũ. Ah, niĩ no mathĩna mau hana harĩa. Ũrĩire kũ? Niĩ ndĩ ũkuo to wĩra harĩa. Kai we nĩ wakĩũrutĩra nĩ waregire magũgacera gwitũ. Nĩ ngũcera no nĩ tuonanaga na mbogo kaingĩ kaingĩ. Ona rĩu tuma nake. Haiya nginya ũmũthĩ ona Hey. nĩ njũĩ ndagĩtĩraga no rĩu rĩ, nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ kwa mbogo thaa ici. Niĩ ngĩgeragia biũ. ũtakĩgeretie Ngeretie korwo nĩ biũ. ũgeretie ũngĩrĩ kũu Ngai ona korwo no akwĩra ũmũthĩ ndĩmwarĩirie ndĩmwarĩirie biũ na ndamwĩra athiĩ amũingate. no thĩna ũrĩa mũnene e naguo rĩ ĩ, nĩ mũrogi ũcio aigĩte gwake reke ngwĩre aramũhiũria ũũ ta mbirũri Akahiũria mbogo. nĩkĩ ũrauga no mũthĩ gũgwakanĩte o ũkĩrĩ rĩmbĩ Ĩni kaĩ tĩrire mbogwa thia mũte. Njĩrire mbogwa mũte kũu nĩ. Rĩu rĩ, kũu anatuĩ kana nĩkuo gũgĩikarĩka. Rĩu we rĩ, nĩ wogerie, geria biũ o ũkĩmwenderia njohi, ũkamũte. We nĩ tũũndũ tũrĩa mbogo endete. We ũike gũgwa rĩ we. Ta mũtumia ũcio atũgiire agatũgia atũgia nĩ ekũraga mbogo. Njĩrire mbogwa thia mũte, the moment amũte ũguo, nĩ akona ona niĩ nĩ batarĩte nĩ we. Ma no menye, kĩrĩa gĩothe ũgwĩka niĩ ngũkũhe support. Nginya okorwo ũrenda tũmũrage kana tũmwĩke atĩa, niĩ nĩ ngũkũhe support, we bata ũhikio nĩ mbogo. wesigeria muno biũ Selina ma niĩ ingĩona ũigĩte gwitũ ingĩkena ngũgeria biũ mbogo ndĩmwarĩrie na ndamwĩra ngũmũthambia ndĩmũtwe mũthuri mũrũngaru mwarĩrie biũ mwarĩrie na ndũkamũreke na ũrĩa wothe ũgwĩka niĩ nĩ ngũkũhe full support we nĩ ũĩ nĩ kuga na gwĩka Sawa, niĩ rĩu rĩ niĩ ngwambataga ũũ rĩ we nĩ tũkuonana mana Sawa. ũthiĩ na mbere na kũgeria Selina

Gwakwa nĩ kwagĩa kĩrĩa thĩna biũ kũngĩaka na kĩrĩro. Kĩbogo karĩ atĩa kĩngĩka? Mbogo nĩ atĩa angĩnjĩka niĩ? No, Mbogo no. ona angĩmenya nĩ atĩa angĩka? No nĩ ũramenya kwĩna kwĩna kwĩna sister kũu kwĩna andũ- andũ ao marĩ o kuo rĩu. Mm. Eh, Rĩu rĩ niĩ no ngorwo ndĩĩrĩrĩ nginya maica makwa me hatĩka-inĩ ma. Rĩu rĩ ma matingĩhota. O nĩ ĩno.